Hey, mugikuyu mwenzangu mundu wa nyumba turaugire tugaikaraga twaraniirie tondu kwaraniria niguo kwendana na kuratuika kwina undu wa kieha muno tondu Central Province miario iria irario hindi ciothe no siasa siasa siasa nginya kabogo aroriri atiriri kario Central kuragikwo githurano anyway riu ri nie ndinoka kwaria siasa ndoka ndina topic very serious tondũ tũraigire mwaka ũyũ wa 2020 no mũhaka tuoyane eh, niĩ nĩ ngoragwo ngĩndirũ na stock exchange nairobi stock exchange nĩ ngũragĩra andũ share na ngendia share no rĩu kĩeha kĩrĩa kĩnene mũno ndĩ nakĩo nĩ atĩrĩrĩ ta rĩu rĩrĩa waigua kambuni ta safaricom nĩ ciatangatha baita nene mũno rĩ Eighty percent ya baita ĩyo ĩthiaga rũraya, tondũ mũthũngũ nĩwe ũgũrĩte share iria nyingĩ mũno. Vodafone na makambuni mangĩ manene mũno mena nakũu here and there. Na kwaria ma kuma tene rĩ, o hĩndĩ ya kĩhiũ mwĩrĩ na andũ arĩa angĩ magũraga share tene rĩ, cia Brewery na cia kũ rĩ, a baba wanyu kana a guka wanyu ũngĩmoria, nĩ matũrĩte maminĩte mũno kũgũra share. Tondũ share ũrĩa mũndũ ekaga rĩ, ũgũraga tũnini tũnini tũnini. No mĩaka ĩgĩthianga ũguo, ta rĩu niĩ ndĩna mũthuri ndonire, hĩndĩ twendirie share ciake cia ICBC, share icio atwĩrire anjĩtie kũgũra nineteen seventy five, na agũraga na tũbeca tũnini ciringi ikũmi na ithano, ciringi kĩ, ũmũthĩ ũguo tũraria ena nyũmba agũrire Kĩrĩnyaga road na shares icio. Yaani ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũtigage kuona ũtonga tarĩ kĩndũ tũtangĩkinyĩra kana tũtangĩhutia. Ũtonga ũkaga nĩ ũndũ wa mũbango waku na nĩ ũndũ wa kuoya makinya marĩa magĩrĩirwo gũ take wo mũtũrĩre-inĩ. Tondũ ona ũngĩthiĩ ona kũndũ ta America, a Warren Buffett, andũ arĩa atongu mũno nĩ shares magũraga. Nĩ waigua? Ona andũ ta aya ũiguaga magĩtwo Jack Ma, mathondeka kambuni, macoka makamĩtwara stock exchange, ĩgatinangio, ĩkendio. No rĩu kĩrĩa kĩratũhĩngĩcĩte mĩaka ta ikũmi mĩthiru, andũ othe mathire magĩteng'erera kũgũraga maburoti rĩngĩ ũragũra buroti ĩ Namanga ona nĩ kũndũ ũtagathiĩ ĩngĩ wamĩgũra kabati na nakũu kũndũ gwĩ thĩiniĩ mũno atĩ ĩno nĩ ngendia yet korwo andũ no makwĩre ũhoro wa ma buroti ĩyo ũng- ũngĩkorwo na gathĩna ũmũthĩ rĩngĩ nĩ wateng'ererwo nĩ ndwari ndũngĩhota kũmĩendia ithe tiguo koguo no maratathi-inĩ ũronania wĩna mirioni ithano na ndũrĩ ona kĩ tondũ ona bengi ndĩngĩtĩkĩra gũkũhe mbeca no wĩna shares share nĩ njega tondũ ũngiuga ũmũthĩ nĩ ũkwendia ũkũmĩendia na thutha wa thikũ igĩrĩ wone maciaro na ũnengerwo mbeca ciaku. Rĩu ũmũthĩ ũrĩa ndĩrenda kuga rĩ, one, Gĩkũyũ-inĩ kwĩna andũ aingĩ mũno ta rĩu marateng'era, ũkaigua mũndũ nĩ athiĩ Rwaka, agũra mburoti ya mirioni ikũmi na ithano, acoka aka nyũmba cia mirioni ingĩ ta twenty five. Kwoguo tuge mũndũ ũcio aka nyũmba cia mirioni forty. No o mweri rĩ, rĩngĩ ara collect ngiri nĩ tuge magana matano. Kũguo ũgũkora nyũmba ĩyo rĩ, ya mũ take mĩaka hakuhĩ ikũmi kũĩrĩha. No rĩu stock market, ta rĩu korwo no ũrore ta rĩu twenty nineteen ĩno ĩrathirire rĩ, mũndũ wothe ta rĩu wagũrire share ya Safaricom, Safaricom yarĩ ciringi twenty one, ũmũthĩ ĩĩ ciringi thirty one. Kũguo within a year nĩ wa make thirty, forty percent. Kũguo ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, eh, nĩ twanjie kũgĩa debate njerũ twanjie kũmenya ũrĩa tũngĩgũra shares nĩwanyita na, na thirikari ĩgwĩtĩkĩrĩtie no ũke nginya na ciringi ngiri ta igĩrĩ na ũgũre shares kũndũ ta Faida Investment Bank tondũ rĩu niĩ ngĩkoragwo ndĩ agent wao niĩ no ngũteithagie kũu na ngakũhingũrĩra account na kĩndũ gĩothe nĩ transparent mũno tondũ rĩu rĩ okorwo nĩ kambuni icio cia stock market ciothe irũgamĩrĩirwo nĩ nĩ nĩ rũhonge rwa thirikari rwĩtagwo Central Depository CDS nĩo marũgamĩrĩire na kwĩna regulator o toguo wonaga Central Bank ĩgĩka koguo nĩ hinya mũno mbeca yaku yũrĩre na rĩu rĩ no kwenda nyingĩ mũcoke mũthiĩ marekondi-inĩ ma aciari anyu rĩngĩ no ũkore kwĩna mũciari wagũrĩte share na share ĩyo rĩngĩ ĩtũraga ĩ certificate Rĩngĩ we ũrarĩ a thĩna ũmũthĩ na kwanyu kwĩna share certificate nyingĩ mũno, kana baba wanyu nĩ arĩ share, kana mamu wanyu, no rĩu rĩ, inyuĩ mũratinda na gũkũ mũteng'erete mũteng'erete, indo nĩ ciendaga gũcokanĩrĩrio, ũgoka ũkahũrĩra thimũ ũkanjũria haha rĩ, nĩ ndamenya gwitũ nĩ twarĩ na shares, tũngĩteithĩka atĩa nĩgetha tũcikinyĩre, tũciendie, okorwo nĩ gĩthomo gĩkũrĩhagwo ũkĩrĩhwo. Ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ, nĩ tũgĩe ni debate, deliberate, ya gwethana na stock market ĩno tondũ nĩkuo ũtonga wothe ũkoragwo rĩ kambuni ici ciothe rĩ we wekĩra mbeca rĩ ciandĩkĩte ma manager ciandĩka ma manager rĩ nĩo marĩkũrutagĩra wĩra so in short nĩ tuge ta rĩu for example ũngĩkorwo nĩ ũrutaga ngiri ta ithano ithano o mweri rĩ mwaka ũgũkorwo waruta ngiri 60 rĩngĩ kũgũra share No gũkora rĩngĩ mũico wa mwaka rĩ, kambuni icio nĩ ciakũhe dividend rĩngĩ ya ciringi ngiri ta ikũmi, na share ciaku nĩ ciongerereka rĩngĩ ciĩ ngiri igana. Rĩu nyingĩ mwaka ũyũ ũngĩ wĩke o the same. Ũngĩnina mĩaka ĩtatũ ĩna rĩ, wĩna hakuhĩ mirioni yaku. Kũguo ũrĩa ndĩrenda nĩ kuuga nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũtigeni gwĩciria no tũtongire nĩ gũtinda tũgĩteng'eria biacara here and there, nĩ twĩcokanĩrĩrieni ndundu, tũkaria na ma consultant. ũgoka ũkaiga ĩhĩ nyuma na ngiri magana merĩ nĩkĩ tũngĩ invest nakĩo nĩ stock ĩrĩkũ tũngĩgũra Nĩ- eh, ndũkĩnyonie treasury bond you know ũguo nĩguo kũ own bũrũri kũ own bũrũri ti gũtinda kũu na inegene tũkiugaga gaka nĩ gaitũ anga nĩ tangatanga nĩ kĩereweke cheers Nĩ twake neni gĩ betha na kĩ economy tondũ tũngĩka ũguo nĩ tũgũtonga na mĩaka ikũmi kana ikũmi na ĩtano ĩgĩthira ũgakorwo wĩ free mwana waku ũkamũrĩhagĩra Harvard ũtagũkomba. No nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria message ĩno ya John Motivator Ndung'u, ũngĩenda kũnjũria kĩũria o gĩothe gĩa shares, namba yakwa nĩ 0722 733 882. 0722 733 882. Cheers mũndũ witũ, hingũka maitho.